Менә борынгы заманнарда булган бер хәл, шуның белән башлап җибәрәм һәм шушы вакыйгага нигезләнеп сөйләрбез иншалла. Борынгы заманнарда булган бер хәл, бер мөфти янына килә бер кеше сорау белән. Хәзрәт ди, менә әгәр дә ди бер кеше үзенең дустын э, Артыннан килеп кочаклап ала да һәм шундый сүз әйтә, э, кыл, э, кыл сатам, кылны сатып алыгыз. Теге игълан итә инде. Үзенең дустын ала да шулай, кисәк кенә, тегесе э, теге внезапно гына инде кочаклап ала да һәм әйтә, менә кыл бар миндә, кемгә кыл кирәк, кыл сатам, дип шаяра инде. Бу кешенең хөкеме ни дип әйтә? Ягъни менә шулай шаярган кешенең аңа карата нинди хөкемнәр бар шәригать тарафыннан? Әлбәттә, бу сорауга гади кеше җавап бирә алмый, гыйлем иясе генә, бик күп укыган, Коръәнне иң кимдә яттан белгән кеше генә э, шәригать хөкемнәре, шәригать берәр инде проблема булганда шәригать хөкемнәрен гади кеше чыгара алмый. Сез дә, мин дә аңа аерым билгеле бер гыйлем ияләре генә сорауга җавап бирә алалар. Менә ул болай җавап бирә, бу ди син сөйләгән нәрсә, вакыйга, Бу алты, ой, биш сәбәп, бу биш сәбәп буенча бу хәрәм була. Менә бу эш, менә шулай шаяру, ул ди хәрәм була биш сәбәп, биш сәбәп э, ни инде, аркасында инде. Беренчесе дип әйтә, кешедән көлү, кешене мыскыл итү.

Мөселманнар иман китерергә, «Э, э, я юхалазина аману, и иман китерергә бәндәләр, бер-берегезне э, алар бер-берегезне мыскыл итмәгез. Бәлки сез мыскыл иткән кешеләр сездән караганда хәерлерәктер. Бер-берегезне мыскыл итмәгез, ягъни көлмәгез бер-берегездән. Беренчесе, ягъни Аллаһ Тәгалә менә шулай көлү, кешедән көлү Аллаһ Тәгалә хәрам кылды. Бер берегездән көлмәгез ди. Гайшә радиаллаху анха бер вакыт ул бит инде яшь була. Ә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ә, бер ә, хатыны була Сафия исемле һәм Гайшә радиаллаху анха көнләшепме, нәрсәме анда ачу вакытында аның кечкенә бик теге кечкенә буйлы икән турында бер сүз әйтте. Кара бу нинди кечкенә икән дип. Бер сүз генә әйтте ул.

Сафия э, янында булмаган вакытта менә шулай аны кимсетеп, кара инде кечкенә буйлы дип, шулай әйткән өчен пәйгамбәребез әйтте, синең сүзләреңне дә диңгез суына кушсаң ди син диңгез суының исе тәм исе төсе һәм тәме ди үзгәрәчәк дип әйтә Менә болай, менә бу нәрсәне аңлата, кешедән көләргә ярамый. Аның без үзебезнең тышкы кыяфәтләребезне сайламадык. Кемдер озын буйлы була, кемдер кечкенә була. Безне Аллаһ Тәгалә шулай яратты. Аятның икенче мәгънәсе бәлки дә алар сездән караганда хәерлерәктер, ул кешеләр, ягъни сүз көлгән кешеләр шулай алар сездән караганда хәерлерәктер. Абдуллах ибн Мәсгудны турында ишеткәнегез бар, Абдуллах ибн Мәсгуд ул Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәсәлләм бик якын кешесе була, якын дусты, һәр вакыт аның янында йөри, аның янында вакыт үткәрә, вакыт уздыра һәм аны сахибу сир дип әйтәләр. Ягъни ул бик бүтән сахабалар белмәгән нәрсәне ул белә иде. Бик якын ия аның аңы белән. Абдуллах ибн Мәсгуд э, бер вакыт ди э, агачка менә дә һәм э, бер ботакка җимеш менә һәм анда үрелә һәм тегенең аягы күренә. Электән мондый штаннар юк иде, шундый менә гарәпләрдә кием күлмәк шикелле, әзрәк кулыңны күтәрсәң, синең аягың күренә иде. Хәзер дә шундый кияләр. Һәм тегенең Абдуллах ибн Мәсгудның аяклары күренде инде. Аяклар ул оказывается бик ябык булган. Әз ашаган, гыйбадәт кылган, Аллаһ Тәгаләнең шулай яраткан, бик ябык булган. Һәм кешеләр моның ябык икән, аякларын күреп, инде моны көлә башладылар. Көләләр инде моны. Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм моны күреп, ул нәрсә дип әйтә? Кыямәт көнендә ди, бу аяклар Ухуд тауына караганда авыррак булачак ди. Кыямәт көнендә бу аяклар Ухуд тавына караганда авыррак булыр, дип әйтә. Ягъни, кешедән көләргә ярамый, әйткәнемчә. Кеше үзе ябык та булырга мөмкин, ләкин Аллаһ алдында ул кеше бик зур урын алырга мөмкин. Ә без аны можем белмәскә. Менә беренчесе, беренче сәбәп ни өчен шундый шаяру хәрам, ул да булса кешедән көлү, кешене мыскыл итү, аның дәрәҗәсен төшерү. Икенчесе, сүз белән яки ишарә белән кимсеткеч, рәнҗетүче кушамат белән атау. Ул аңа әйтте, менә Ул вакытта кыллар булмаган уже. Ул аны шаярып кына тотып ала да, кыл сатам, кемгә кыл кирәк дип, ул аңа менә шундый кимсетү, э, кимсеткеч, шундый менә кешенең мин дәрәҗәсен рәнҗи торган кушамат белән атады. Аллаһ субханаху ва тәгалә шулай ук Хуҗурат сүрәсенең 12-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллахи рахмани рахим. Ва ла талмизу анфусакум ва ла танабазу бил алкаб. Лакаб алкаб. Кимсеткеч, рәнҗетүче кушамат белән бер-берегезне атамагыз. Кимсеткеч, рәнҗетүче кушамат белән атамагыз. Ничек яшәрбез хәзер кушамат белән дәшмәсәк бер-беребезгә? Ничек аңлатырга хәзер кем кайда яши, кемгә кем кем кем нәрсә сата,

Ә, бер фикердә, бер фикергә килделәр. Кешегә ошамый торган һәм аны рәнҗетә торган, кимсетә торган, мыскыл итә торган кушамат белән дәшмәскә хәрәм була ул. Кешенең дәрәҗәсен теге менә аксак, сукыр, сакал,

э, дәрәҗәсен төшерми, мыскыл итми һәм ул кушамат белән генә кешене таныйлар. Кушамат әйтеп кенә аны танарлар кешеләр арасында. Әгәр дә син кушаматны әйтмәсәң, аны син кем икәнен белмәячәк. Менә бу шушы әйберләрне генә үтәсәң, теге кимсетми торган әйбәт дип тә әйтеп булмый ди кушаматны, но рөхсәт ителә, әгәр дә ул кушамат белән генә кешене беләләр. Авылда, шәһәрдә, яки районда. Менә бу икенче сәбәп, ни өчен шундый шаяру хәрам дип әйтте ул. Ягъни, нәрсә дип әйттек монысы? Кимсетә торган кешене рәнҗетә торган кушамат белән атау. Ул бит кыл түгел. Ул аңа кыл дип әйтте. Кыл сатам дип. Өченчесе, нәрсә дип уйлыйсыз? Ни өчен хәрам ул? Менә ничек хөкемнәр чыгара ала галимнәр. Ул безнең бер шаяру гына. Без кемгә ничек тапкыр шаярабыз кеше өстендә? Ничек тапкыр көләбез кеше кеше кеше нидә? Өченчесе ул әйтә, ялган сөйләде ул кеше. Чөнки ул кыл булмады. Ул бит кыл түгел, кыллар күптән беткән булган. Ә, ялган сөйләү ул иҗмаг буенча, ягъни бөтен галимнәр җыелып әйт, карар кылдылар, Коръәнгә нигезләнеп, хәдисләргә ялган сөйләү ул ярамый ялган сөйләргә. Ялган сөйләде ул дип әйтте. Э, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва сәлләмгә шундый сорау бирделәр. Мөселман кешесе куркак була аламы? Ул җавап бирде, мөселман кешесе куркак була ала. Икенчесе, мөселман кешесе саран була аламы? Мөселман кешесе саран була ала. Һәм өченчесе, мөселман кешесе ялган сөйли аламы? Мөселман кешесе берничек тә һәм беркайчан да ялган сөйләргә тиеш түгел. ялган сөйләргә тиеш түгел. Менә монысы өченчесе, ни өчен шундый шаяру хәрам дип әйтте. Дүртенчесе, нәрсә дип уйлыйсыз? Э, ул аны аның өстеннән көлде хәзер, аның аны аңа кушамат әйтте, ялган сөйләде һәм дүртенчесе нәрсә? Ул аны куркытты. Артыннан килеп, кочаклап алып, шулай куркытты. Ә безнең без белгәнебезчә, мөселман кешесе теленнән дә, кулыннан да бүтән кешеләргә, бүтән мөселманнарга зыян э, килмәгән кеше. Менә ул мөселман кеше була. Кемнең кулыннан да һәм теленнән дә калган кешеләргә зыян килми. Бу вакытта син чын мөселман буласың. Менә урамда җөрисең кая вакытта, әмма этләрегезне бәйләп җөрегез, җәмәгать. Менә бу этләр шулай кешегә ташлану, кешенең э, безнең ислам дине буенча, әгәр дә син эт тотасың икән, син этне бәйләргә тиешсең. Все, ул сине саклый. Яни ул синең тирә-яктагы э, менә шушы хайваннармы, нәрсәме? Э, ул вакытта татарга ярый, әгәр дә синең анда нәрсә булса, хайваннарымы, нәрсәме анда. Но әгәр дә син этне бәйрәдә тотмыйсың икән, һәм ул эт кешеләргә узып киткән кешегә ташана икән, син ул вакытка шушы хәдискә каршы киләсең. Чөнки мөселман кешесеннән, аны теленнән дә, кулыннан да зыян килмәскә тиеш. Әмма шулай кешеләрне ул бит эт куркыта, балаларын куркыта, кешеләрне куркыта, таларга мөмкин. Нәрсә генә дисәң дә, барыбер кеше, э, кеше ул кеше, ә эт ул барыбер хайван төркеменә керә. Менә дүртенчесе дип әйтә. Ә, ни өчен бу әйбер шундый шаярулар хәрам дип әйтә? Һәм бишенчесе, бишенчесе ул да булса, ә, шәригать хөкемнәреннән көлү. Шәригать хөкеменнән көлү, ну, моны аңлатырга авыррак булыр. Э, кыллар хакында сүз бара инде, чөнки кыллар белән кылларны ничек сатарга, кылларны ничек азат итәргә, бу бөтенесе дә э, китапларда, фикх китапларында язылган. Ничегрәк, нинди ысуллар э, бар, нинди мәсьәлә нечкәлекләрен, ә бу кеше ала да менә шулай Җиңелчә генә Аллаһы Тәгаләнең хөкемнәреннән менә бу шәригатьтән инде көлү формасы. Һәм ул әйтә, ул бөтенләй күк көферлеккә эләгергә мөмкин шундый кеше, әгәр дә шулай ул көлсә инде. Э, шулай шаярса дип, дип әйтәсем килә икән. Менә җәмәгать, бу бер генә кыйсса сезгә. Бу үзенең э, бу асылда история ул ул булмаган хәл. Уйлап чыгарылган әйбер. Ләкин аның нигезе хәдисләрдә бар. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм заманында да шул ук вакыйга булды. Бер бедуин ул һәр көнне пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм белән очрашканда, ул пәйгамбәрбез аны бик нык ярата иде. Һәм ул э, шулай ук аны кочаклап ала һәм әйтә, кыл сатам дип әйтә, бу хәдисләрдә бар. Һәм бу инде аны танып ала, әйтә, я, я Расулулла, ди, синең сатуың уңышсыз булачак, мин нинди кыл инде, аның теге бик матур түгел ул, зәгыйфия, зәгыйфрәхи. Һәм ул шулай әйтә, мин ди, э, кыл турында әйтәм, ягъни син Аллаһның кылы дип әйтә. Яни Аллаһ алдында, Аллаһ каршында бу кеше зур урын алып торган дип әйтәсем килә. Э, Азан сүзнең кыскасы җәмәгать. Менә без яшибез, иртәдән уянабыз, шаярабыз, шаярга яратабыз. Менә бер шундый кыска гына әйбердән нәрсәгә шундый бер шаяру, бер карасаң безобидный гына әйбер нәрсәгә китерергә мөмкин. Безнең өчен ул шаяру, ә ул шәригать үлчәвендә бөтенләй хәрәм булырга мөмкин. Ләкин кеше аны белми. Ни өчен кеше аны белми? Чөнки кеше үзенең динен начар белә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Фитнә килгәнче изге гамәлләр эшләргә ашыгыгыз" дип әйтә. Фетнә килгәнче, изге гамәлләр эшләргә ашыгыгыз, дип әйтә. Нинди фетнә? Картлыкмы ул? Нәрсәме ул? Изге гамәлләр эшләргә ашыгыгыз, дип әйтә, фетнә килгәнче. Һәм ул фетнә, ди, нәрсәгә охшаш булачак? Кап-караңгы төн шикелле. Кап-караңгы төн шикелле фетнә килгәнчә изгелек эшләргә ашыгыгыз. Менә монда кап-кара төн дип әйтте, ягъни кап-кара төндә бер нәрсә күреп булмый. Кая тотынырга, кая барырга? Менә шундый заманда да кешеләр без хәзер яшибез. Нәрсә тыңларга, кемне тыңларга? Бер видео тыңлыйсың, бер галим икенчесен сүгә. Икенче сүккән кешене карыйсың, оказывается, ул дөрес әйтә, тегесе начар булып кала. Өченчесен тыңлыйсың, ул бөтенләй дин турында син дөрес юлда түгел, берсен карый, кеше монысын карый, тегесен нәрсә эшләргә белми, бер-берсен сүгәләр. Фетнә, кап-караңгы, ягъни караңгы төннә кеше кеше белми нәрсә эшләргә, кая тотынырга белми, нәрсә эшләргә белми. Кем хаклы, кем дөрес әйтә? Нәрсә эшләргә? Менә шундый заман килгәч, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, изге гамәлләр э, кыларга ашыгыгыз ди. Чөнки ди килеп җитәр ди шундый заман ди, кеше иртә белән уяныр мөмин булып, кичтән җыкларга ятыр кәфер булып. Иртә белән уяна кәфер булып, кичкә бу иманлы булып һәм үзенең динен бер вак тияккә э, акчага сатар дип әйтә инде. Үзенең динен акчага сатыр дип әйтә. Бу хадис бик тирән эчтәлекле бер хадис, аны инде шәрх кыларга бик озак булыр, ләкин берничә мәсьәләне генә Әйтеп алабыз. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хәдистә шундый заман заман турында сөйли. Ул заманда э, тәкъвалык дигән сүз, тәкъвалык дигән төшенчә һәм әхлак дигән төшенчәләр кешеләр аны онытырлар. Тәкъвалык дигән нәрсә, әхлак дигән нәрсә кеше онытыр. Белмәсләр нәрсә ул тәкъвалык, нәрсә ул әхлак, нәрсә ул әдәп. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шундый заман турында сөйләде. Кешеле кеше ди, э, мусульман кешесе надан кешеләр белән аралашыр, диннән җырак булган кешеләр белән аралашыр, э, динсез кешеләр белән аралашыр, динсез әйберләр карар, динсез диннән ерак булган әйберләр укыр карар инде менә шушы мәгълүмат бик күп булу аркасында шундый мәгълүмат мәгълүмат нәрсә бик күп булу аркасында ди кеше үзенең динендә шикләнә башлачак чыннан да бит инде хәзер нәрсә генә юк хәзер менә нәрсә генә нәрсә генә бөтенләй безнең башларыбыз төрле төрле чүп белән тулган хәзер нәрсә укырга нәрсә карарга Менә шулай кеше укый-укый да, аралаша-аралаша да, иптәшләре белән, дуслары белән, диннән булган кешеләр, диннән ерак булган кешеләр белән һәм аның диндә ул шикләнә башлый уже, кара әле, чынлап та, может, мин дөрес яшәмәймдер, шикләнә башлый. Һәм өченче мәсьәлә нәрсә турында? Кеше үз дине турында белемнәре булмаячак. Кеше үз динен бик начар белер кеше. Болай да хәзер бөтен нәрсәне имам өстенә боердылар бит инде. Тегесе, монысы кеше даже намаз мәсьәләсендә иренә китап укырга. Ничек була бу? Тегесе, монысы. Бөтен нәрсә кеше ул теге христиан динендә кебек э, поп бөтен нәрсә өчен җавап бирә, гөнаһларын да нитә. Бездә алай булырга тиеш түгел җәмәгать. Без үзебезнең балаларыбызны шулай үстерергә тиешбез безнең балаларыбыз хотя бы безгә без үлем хәлендә ятканда безгә ясин укырлык э, нидә булсын дәрәҗәдә булсыннар алар жуу мәсьәләсе турында сүз бармый ә хотя бы безгә шул соңгы сугышларыбызда балаларыбыз безгә ясин укып менә шуны хотя бы өйрәтсәк бик яхшы булыр иде

Дин юлына баскан кешегә Аллаһы Тәгалә җәннәткә керергә юлларын җиңеләйтә, ачып җибәрә. Җиңеләйтә һәм ачып җибәрә. Шуңа күрә гыйлемнән баш тартмагыз. Теләсә нәрсә тыңламагыз, теләсә нәрсә укымагыз. Хәзер шундый фетнә заманы, бер нәрсә дә аерып булмый, бер нәрсәне дә әйтеп булмый, кайсы дөрес, кайсы дөрес түгел. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә белән һәрвакыт дуслыкта булырга кирәк. Аллаһы Тәгалә белән дуслыкны эзмичә, Аллаһы Тәгалә безне туры юл белән инде алып барса иде.